Финалбыт Аар Дархан аатыгар бэс киилэҕэ дылы саҕаланан эрэр. Күөх муннуктан Егор Захаров Таатта уонна кинини утары Үөһээ Бүлүүттэн Тимур Николаев. Дьэрэ, супер финал! диэн көрүбүн бу уолаттар хатыыларын. билиҥҥи күҥҥэттэн Тимур Николаев сэттэ уон биэс килоҕа кырдьык даҕаны тэҥнээҕэ суох курдук сыаналыаххайын бытта сэттэ уон биэс килоҕа таныйааһыныгар мастаата аны туран Ардаххан эмиэ күүстээх уолаттара кинилэри хаартылаан таҕыста

ханна баара бөҕө ыһыытта киир туста кириэйэр. Бастаан химиэринник бастакы уон биэс секунда иһигэр күүстээх атака оҕорор идэлээх эбит диэн бэлиити көрдүм атахтарыыр ким да буоллун атам муравалаан көрөр надьыынан табыллынна гамонтон кыра тиийбэтэ диэхэ А то пока э, аһаҕа соҕус тустуу буолан эрэр бытта онуттан көрөөччүлөрө даҕаны эмиэ ол Егор Захаровыттан бу манна аар дарханга олох кыыран киирбит буолуохтаах. Бээтин Яныгаруттан. Кыйан, кыйа кыйа. Дьэ, сөпкө бэлэтээтин, Уйбаан. Бэйэтин ыйааныгыттан бастакы эргиргэ туораабыта. Хотторбута онтон чэһин алта эһэтэ эргир барбыта. Оо, түбэккэ тилэхтээтэ. Ахсаан биир-бииргэ боло түстэ. Биир-бииргэ. Доҕоттор. Отут үс иһиттэн. Ол ырыаны отут биэстээһиттэн быспаһын эрэ аата санаатын ылбыта кэбээйи бачата. Тун биэс киллэҕэ лы отут үс бөҕөс аардарханга суруттарбыта. Олортон дьабы сымайданан сымайданан иккиэрэ болан хааллылар. Үһэ бүлүнна таатта бөҕөстөрө.

Тимур Николаев ыйааһына улахан буолла дим манна. Ото киэн дигине хеттон биэс килеҕэ батан киидэхтэрэ ди. Онон. Көрдөхө улахан баай курдук. Уодан да хуннула. Николай Захаров меня тақтан көрөр. Көҥүл да тустууга уолаттар көбүөрүгэр киирсэн турардаах буолуохтаахтар диэн саныыбын. Макаров манна Манчаары саха Төрүт көрүннэрин киинигэр үлэлиир, дьиэтигэр уотугар туста сылдьар диэн этиэххэ сөп. Уккатаха келе Дьэ манна Юрий Старостины ыҥыран кэпсэтэ сылдьыбытым. Кини этэринэн тутун прогноз туурунан диэххэ. Хабаҕалыырынан Тимур Николаев уга диир. Икки мүнүүтэ мүнүүтэ уон сөкүндэ хаалла. Ахсан биир бииргэ Тимур Николаев бүтэһик бааллаах буолан кыайан иһэр. Кыайыма сүүс тыһы чоҥкобай. Кыайтарбыт биэһэх бэс тыһы чоҥкобай таайыра буолар. Э, манна уолаттар үтэрэлэр улахан суох эбит. Кыйылах сүүс тыһынчалар кыйтарбыт иккис месте буолбут бөҕөс бэһин бес тыһынча. Бэс. Онуттан холобур Атын күрэхтэргэ иккис миэстэлээх бөҕөс улахан бириискэ тиксээччитэ суох. Устанан ытыс соттон барааччы, оттон манна бу быраттыы наҕабыыннар түһүлгэлэригэр Оттон манна кыра иһитиннэрии баар. Саха көрдөрөр иһитиннэрэр компания алта чааска тохтотор. Тохтотор. Ол кэнниттэн дьэ биһиги Маман каналга халыкпыт уоннаттан ырахан яһандаах ардархан аатын Маман каналга көрүөхпүт, билиэхпит. Маман канала ол дьонноруттан НВК саха приложение на телефонугар хачайдыхсун. Дөрө, бириме. Бүтэһик мүйтэ барда. Харбылылир.

Бастакы секундилэргэ Егор үчүгэй бата атахтаан баран мүччү туппута. Онтон дьэ баһын быһа билсэр быһалаах. Тимур Николаевыттан яҕатыла эмиэхэйин. Доҕоттор оноттон билин